gamanyo nyiri mawagi ne wanto kodi itim ang'ono nyawagiri mag ang'o kinyi idonj na e ot gamna kom moro abede gamna kom moro manyalo bede an sani e Kamano nyathina, ing'e ni in asik un ema omiyo achandora e piny muneno ni. Un duonge kata piny muneno no dok asandra. Ng'i ane gimoro kanyo kinyalo timo ma oru- ma eruni to akia kata ni ang'o matime kama. Nyawagi ire. Koro kanyo itime ang'o? Ani we nyithinda ema omiyo asandora. De onge nyithinda gi be de koro ok asandra e gweng'. De koro achwe. De koro achwe. Aonge weche mang'eny. Eh, mach liel akinyi ne mamani. Nyawagire chung' ane ka a. In in ing'e ni in dhako ma idwa mani sate walwere kodi. Chung' ane bathe ka inyisa nang'o matimi. Anyalo bedo to akia kata gi ng'ama oselar go wuode. Akia kata s- ancestors magi kata spirit, kisungu dendo ni spirit. Akia kata ni spirit magi ni yo, kan, yo kochacha. Ang'o matimi? Ino kine kama koyo.
Ero iteri mako aneno kaka imake oksida. Eri make, eri nyisa ni imako ich, eri make. Make konya gang'o? Ero dong' koro iweye le, ni make inyisa ni imako ich, ero ni make. Dong' namako ich. Koro atim nang'o ero ni make? Du- Duogwa, dong' eri isegole. Agole kure. In ok ok iwinj ni amako ich. Ayie te ni imako ich kaka iwacho imake no, to dong' eri igole, dong' ni imake ga gi lweti yot eri igole.
Wayudo nyathi manyien gi dho Nyathino en kanye mwayudo nyathi manyien? Donge en e bondi? Awacho ni wuoye koda kiparo ni anga mang'ongo, tiwuoye koda ki... Wayudo nyathi manyien.
Ne kendo. chung' bathe ka sami wuoyo koda. Kare un mond wagire gi un nang'o? Chung' bathe ka sami wuoyo koda. Choke. Weya ne arie tienda piny mos. In ema na... Ne mamani. Idwa ni an ema chung' tiguom koso idwa ni an ema guom Yawa iya tichung'? chanda agamo remo manyien.
To kata gigamo ok en mari, in mibayo alanda mibayo obed nyaka kia nyathi kia ng'a iwuothogo, ibed nyaka iye kocha iwuothogo. Koro an adwa ng'e ni imake kure? Oda ka bende ok ininde.

Akasi koro imuoneno ma nidhi manye grup kocha cha. Grup mudhi pile pile emineno nidhi manye. Nyocha wadhi e grup to ok amako ich e grup. Amako ich. In iparo niya kata sa adi mwatime chwade gi nyunde odwa ka wawach awach adieri. Nikech pile pile ibayo. An an pok aneni. Adhiambo nyathina bi ane ka. Akinyi. nyisa ni last week mama ube nonindo odni Nokonindo. nokonindo higa mokalo cha be nonindo odni nokonindo doka doka ot iwinjo ka nyathi matin ma, matin ma onge gimoro ariambo bi ineno ka nasige ineno kata ka ning'one wang'a nyawa gire ineno ka pile pile ino kininde ot anindo mana gadhiambo nyathina aki nyathina emwanindo emong'e kata kaka ipedho tanda Nyawagire sani inyisa ni igamo ich kata ni itimo ang'o? In in ijno idwar ata time nade? Anyisi ni a Nyawagire an ok apidh gi mok kat kelo. Ajaduong'. Pile pile ne awacho ni ineno nyathini. Koro gumwatim adhi amwony pi to dong'. An akia dhum na Kiswahili mwapitu kia ngogo we lerona. Wuo koda kaluwore gi age mara. Ajamuony yath magolo ich ado. Kata kimuonyo ok mari ne mitho kono. An ok tilezo tadhi manyo gwang' akelo daka. Koro nyawagi adwa nanyisi gini. Adwa ni nyisa gima awawach gima ler. Ing'e ni inyisa ni itim ang'owa. Ing'e ni Agamo remo. Kisungu wacho kata Kiswahili kata Kiingereza wacho ni king'ama duong' tidwoko moko mos. Muma be wacho ni gweth ni kia ni gweth mokowni ne wi ka sama wuoyo. Bed ng'eyo na ng'ama chuori ok inyal bedo mbele ya kine ni bedo no bed chung ka. Dagi kaw gimoro abede kom imbi kaw siana ni matindo tindo ibedo go. Chung ka nyawa gire. An ok imako na ich kata kimako na chung kanyo. We ng'iya gi sura ma mos. Be ni ng'ana dwaro ng'iyo ni oruma nyaka ing'iya gi sura moro ma winjo. Iwacho ni gama go. Sungu wacho ni mokitero mos. Agamo remo. Gweth mokow ni kowadu bok romi. Agamo remo. Na wang' cha nanyisi ni wuoth mariek in mineno ni. Wuoth mariek. An ajaduong' pok iwinja ni akelo amedo kata dhako moro kuondegi. Pok iwinja kata ni akelo moro kuondegi. awuok iluwa wang' cha niluwa nyaka e tija miwuoyo gi bosna. Awinjo ni ikwa nyaka bosna namba ne misere gotieno in mineno ni nyawagire. Wang' cha be nyocha kwa yali ka chief ma kaw ya boli e lwet chief kaluwore gi chuo wuoti wuok jokang'ane mani wuothogo. Sani e koro higa ni e ibondore kendo ayudi e dalana ka kede dakotamo wang'i miduogi bede dalana ka. Dak koro iwuo. Sani wa- sani wa joma dongo. Wa- Wa joma dongo sami chanda gi hera, Wawuo kaka wanyalo idekona gi wuoyo. hera. Wawuo kaka wanyalo wuoyo. Koro idwani wawachang'o.
Koro ng'i kaka itimo nikech an asegamo remo. Eri game kono no. Ok idhi koma niga iwuothe midekona gi hera no omiye. Awacho ni andalana ka nyathina achiel ni oroma bedogo, ok adwa moro amora mamedo. Anyisi niya, anuoni gi kisungu kawacho niya, huyu mtoto wangu amenitosa kwa Kiswahili. Tatieko gi full stop ni ok adwa nyako nyathi moro amora kendo dalana ka. Sawa, kara dhi muonyo peto. Dhi muonyo amuonya petogo, an kata ka peto kata ka petrogo. Dhi kaw petrogo imuony. Eri mako, donge imake? Iwuok pile pile ibayo. Anyisi ni nyawagire tumia akili mineno ni. Tumia akili dag e odi. We wuotho oko mineno ni. Ibiro wuotho awuotha oko mineno ni to giko ni oda mineno rachni. Ema ibiro bedi. Sani ero koro iyi okuot ka, ka, ka ogwal momuonyo omodho pi mang'eny. Ich mokuot ne dwaro bedo go ot ka. Ka koro jirende biro wacho niya, ni nyawagire nyathi nya, jaduong' oketo sani odhero ma iye motelo mbele. Nyawagire, luyo, awacho ni kaw gigeni. Ok adwa, ok adwa gima nyalo meda stress e pacha. Kaw gigeni iwuogi. Dhi many joma omiyi mi kuonde mimakego ibedagie. Amiyi one time. Nyawa gira mi dakika achiel iwuog e odno. Ok adwa neni e odno. Kinya biro e oda ki isebayo ibayo oko ko kibiro oda ni ni imakoe. Wuogi nyawa gira iwuog idhi kama idhiye. Adonjo gi moral mogik kiny achiew kan maber ni dhako koko. Ketho na so. Nyawa gira wacho ni wuog e odno oko. Idwa nagoni uwi koso? Nyawagire, wuog e odno oko. Gimichame mikwano. Gimichame mikwano. Aki nyathina kela redio no. Gimichame mikwano. Okwena kata wiya stress me mama uma nyawagire. Gimichame mikwano. Gimichame mikwano. Ya jothumbe moko te mawuoyo awuoya gik moko madieri. Nyawagire pok iwuok e odno. Penyi ni ok ma ok dwa wuok. Ma tinge ni gola gola gi del. Nyawagire gola gola gi del. Wuog oko. Wuog oko. Awacho ni wuog oko. Idhi many kama idake. An ok anyisi ni kiber machwe. Awacho ni inyalo wuok e odni koso ok inyal wuok e odni. Kae midake, aki nyathina obuogi. Kaw lewnigo, wadhi kama wadhiye.
I don't want peace. I want problems always.
Hey, mago mago lep margi. Mercy upon us. Mag mamau. Ok anyal wuo gi nyawa gire wuog yo. In ema ok ikela. Aja suna gi lop tiende luyo.
Wuog luyo.
Luyo miye miye lewni go. Dhi manye kuonde manyo chi wuothe. Dhi yo. Hey. Ni aki odwa keta keta ni kose timore obedo machwe koro an e oda kae mong'ineno ni obiye. wuotho to wuotho ma ogwalo dang'o tiende. Aki nyathina donjo ot. Ae stress moko mang'eny mo ei yawa. Yawa gire dhako ma nyocha arito maber wuok awuoka dhi bayo oko kasto en ema koro oduogo ni osanda gi hera.